Кэскилин кэскилигэр суоһуур кутталлартан саамай сүрүннэрэ дии саныыбын. Ол аата омукка куорат суолтата үрдээһинэ диэн. Та сахалыы-махалыы толкуйдаатахха саха дьоно, тыа дьоно куорат олохтоохторо кубулуйуулара. Бу аан дойду үрдүнэн ааҥныыр глобализация сорҕото буолар. Онтон глобализация куромуктары этэргэ дылы ыйыстан аһарын туһунан бары билэллэр. Учуонайдар, социологтар ол туһунан элбэхтик уруйаллар даҕаны, аан дойду трибунатыгар олбуохтаах нациялар трибуналарыгар даҕаны тахсар бу самнарар сайдыы диэххэ сөп самнарар сайдыы көрсүүтэ дьэ биһиги баллааны ону утарсыахпытын наада Хайдах утарсыахпыт суоҕай, оннооҕор кутуйах үктээтэххэ чыыптыыр. Онон хайаан даҕаны бэйэбит мутукпутуттан диэххэ сөп, хайдах эрэ утарсыахпытын наада. Ол наадыгар урбанизация омукка хайдах дьайарын билиэххэ, билиэххэ наада. Онтон биһиги ону нууччалартан эрэ көрөр кыахтаахпыт, тоҕо диэтэххэ Россияҕа урбанизация мэлиэһитигэр мэлиллибит омук биирэ баар нууччалар. Бу нууччалар буолаары буолан олус кылгас кэмҥэ уонна олус тэтимнээхтик урбанизацияны ааспыт омук буолар. Онтон ол дул төһө кылгас кэмҥэ төһөтө итимнээхтик барар даҕаны отчуннан охсуута улахан буолар. Сэбиэскэй кэмҥэ ааспыттара урбанизацияны нууччалар онтон сэбиэскэй кэм баарыба хэттуон сыл баар буола сылдьыбыта хэттуон сыл диэн онтон киһи орто үйэтэ Киһи үйэтин тухары тугу дьүдьүйэрин бэйэҕит билэҕититтэн сэбиэскэй былаас кэмигэр этэргэ дылы элбэх оҥоһуллубута, айыллыбыта, тутуллубута. Аны тугу этиэххин аһынай? Те оттон арҕаа дойдуларга ити урбанизация сүүһүнэн сылларга барбыта. Кинилэргэ даҕаны манна диэн эттэххэ олус ыарыылаахтык барбыт быһыы-майгы бу урбанизация. Ол курдук оттуерга хапытаал тутула саҥа тылланар даҕаны холобур Англияҕа огораживание диэн барбыта, ол аата бааныйдар сирдэрин былдьааһын, куораттарга ыган киллэрии, ол аана историятын биллэрин курдук мануфактуралар сайдыбыттара, английскай сукуна оҥоһуллар буолбута, шевиот диэни билэҕит. Дьиэти кэмҥэ Антаны атын дойдуларга Германияҕа холобура Майрат диэн баар этэ. Ол аата ыаллар аҕалара нэһилиэстибэтин улахан уулара хаалларар. Арба да били ким кот сапогаах диэн остуоруйаны билэр буолуохтааххыт онно улахан уулга холобура мельница түбэһэр онто кыра уол куоска эрэ түбэһэр киниэхэ. Ити курдук Ону кытта холобур ыйаахтаххар забродельничество смертная казнь онон олоҕоҕо буол улахан киһи буол уолга бырадьаалы иһирдьэр киһини туттулар да онно уол кыттыытыгар ыйаан тэйигэ тэҥимэһэллэр Онтон ол аата дьону куоракка ыан киллэрэллэр. Мээнэ дьаатаахын куоракка киирэн «Работные дома» диэн бааллар онно ол аана. Аны ааҕан билэр буолатаҕыт «Работные дома» диэҥҥэ онтуман фактураларга ол кулууптаттан туохтаана ордук олохтоох дьоннор. Онон арааһы да дойдуларга урбанизация олус ыарыылаахтык киирбит быһыы быһыы буолар. Онтон нууччаларга хэ да барбытай бу отуус сыллаттан хааламмыта били индустриализация диэнтэн онно балаана чэ туох диэн холобур арыцыаҕа тыһыынча тоҕус сүүс уоһэттүөт уоһэттэ аллардааҕы көрдөрүүнэн Россия олохтоохторун уон уон биэс бырааһынна тыа сирин олорор. Онно тыа сиригэр туох да өйдөөтбөккө олорор. Норуот төрүөҕэ үрдээх улахан перенаселенность диэн онно онтон дьэ бу дьону куоракка көһөрүү ол өрөбүлүссүйэ кэнниттэн Сталин кырдьаҕас Биһиги атын омуктар сүүрүүнэн сылларга ааспыт суолларын уон сыл иһигэр ааҕыахтаахпыт, инньигэ-маатахпытына биһигини сотон ааҕыахтара диэн. Наас сомнуут диэбитэ. Ол аата уон сыл иһигэр индустриализацияны ааҕыахтаахпыт, биһиги промышленнай судаарыстыба буолуохтаахпыт диэн. Дьэ ол наадатыгар бастаан тракторизация диэн программа ылыллар. тыа хаһаайыстыбатын тыраахтарынан хааччыйар. Бастаан Америкаттан атыылаһаллар тыраахтардары, онтон ол кэмҥэ тыраахтар обуотун тутаннар, онно эмиэ тыа дьонун билиэтэллэр буолла. Онно пропаганда үлэлиирдэ. Тыраахтарынан хааччыйаннар тыа иһигэр үлэһит илиини босхолууллар. Ала-туран дьэ ол өрөбүллүксэ кэмигэр Лозун баарыта да «Фабрики, заводы рабочим землю крестьянам» диэн дьону толкуйдаан бараннар бастаан дьака сири кэтэх бас билиһиилэриэххэ уонна бүтүн хаайсылы оҥоруннаата кооперациялары тэрийиэххэ диэн кэпсэтиилэр иһин баалларыта онно кэнсиэпсийэлэр элбэхтэр этэ ол гынан баран холкуостааһын да ылбыттара ириик-кэтэх бас бас билиигэ биэрбэтэхтэрэ холкуостарга холкуостар бас билиилэри биэрбиттэрэ тоҕо диэтэххэ бааһынай мелкобуржуазнай өйдөөх санаалаах бааһынай сири бас билэр иһирдээх буоллаҕына ханнык да куоракка кини барбат Обуокка фабрикаҕа үлэлии киирбэт диэн билэллэр. Ол иһин буоллаҕына дьэ пропагандова ыытыллар, сир сир холкуостарга бэриллэр. Онон дьоннор куораттарга киирэллэр. Ол бу ити хоботтор, фабрикалар, гидроэлектростанциялар тутууларыгар үлэлии киирэллэр. Дьэ оннук уон сыл иһигэр кырдьык индустриализация оҥоруллар эрдэттэн аҕа дойду иһэриитэ война мотора буолара эрдэттэн биллэр этэ диэн буолар. Онон буоллаҕына ону итиспиттэрэ уонна эһэриини кыайбыппыт диэн этиэх санаабын. Онтон дьэ ол эрии кэмигэр эрии кэмигэр иккис көлүөнэ дьон бу оборуоҥкаҕа ол аата иһэрии иһэбин снарядтары бутуруоннары бэлэмнээҕэ от даттатык киирэллэр тоҕо диэтэххэ оҕолор сонукка тураллар дьахталлар тураллар кырдьаҕастар тураллар онон көлүөнэттэн көлүөнэ баран иһэр онон иһэрии кэнниттэн аны промышленнай үчүлүөт түһэрии тутуу куораттары тутуу туох да өйдөөбүлэ барар онтон буоллаҕына дьэ промышленноһы айыннарыы иһин биир барар промышленницаны ньиэп газ хостооһуна алты уон сыллаттан хаҕыланар эмиэ промышленность саҥа салаата улахан оһуобуттарга тыа дьонун үлэлэтии барар ааһарбыт дьоннор өйдүүргүт буола лимита диэн өйдөбүл баарыта онно барыта тыа иһин дьоно баран улахан куораттарга үлэлииллэр оһуобуттарга фабрикаларга аны туран ликвидация неперспективен деревенье программа баарыта кэскилэ суох дэриэбинэлэри эһии диэн анаан-минээн оҥоһуллубут программа удааннай удааннай бүтүн суобастааҕа удааннай тутуулар диэннэр бааллар онно барытыгар нуучча дириҥэтин эдэр ыччата диир онон буоллаҕына дьэ туох тыа эрэ село диэн өйдөбүл село диэн өйдөбүл Ити черноземье хар өҥ буордаах хар буордаах сиргэ ити Кубань индиэккэ дьиҥинэн хаалбыттара уонна Сэбиэскэй Өрүү бүтүннүү ылар балаха Украина онно тыа эрэ тыа иһирин нэһилиэнньэтэ элбэх этэ билигин даҕаны ол тыа иһирэ баар буоланнар манна даҕатан эттэххэ ол туох урукку төрүт өйдөрүн, төрүт культураларын тута сылдьаллар. Ол иһин ону биһи көрөбүт ити национализм да ол онтон тирэхтэҕэ биллэр буоллаҕа аны туран дьэ оннук урбанизация ол аата һэттуон сыл үөммүт сылларга олус кылгас кэм иһигэр барар Ону олус ситимнээхтик бу сухаттан атомнай буомбаҕа тиийэ, онтон торба сыстаантан космическай корабльларга тиийэ маннык хардыылаһан барар. Бу кылгас кэмигэр. Бу хайдах да норуот уолгатыгар охсуута уох, олоҕун оҥкулугар охсуута уох, хайдах да барар кыаҕа уоххаптар. Ол буоллаҕына Хайдах диэки бастатан туран ити ыччаттар уларыйдылар, нууччалар билигин туох баар бүтүннүү кэриэтэ урбанизированный омук буолла нуучча норуота үксэ куораттарга олороллор тыа аҕайах нэһилиэнньэ олоҕо аҕайах өлүүтэ олорор Онтон бу куоратыгы олохтоон нууччалар били төрүт культураларын ырыаларын-тойуктарын умунула диэхээп, холобур орто баайы оҕоттон, нуучча оҕотуттан эн билигин төрүт культуратын туһунан ыйыталассаххына улахан үчүгэй куттанна эппиэти ылбатыҥ буолуо диэн мин саныыбын Оннук дьэ барыта билигин арҕааҥы культура охтуу буолла. Ону кыттыстылар хайда эрэ манна хааһа курдук буолла. Нуучча төрүт культурата буолбатах арҕааҥы культура уонна эл эбэтэр блатной шансон. Блатной романтика уонна арҕааҥы культура маннык хааһата диэххэ. Дьэ ол буолла ол да буоллар Дьэ ол иһин ити нуучча почвенник уруйааччылара ол иһин даҕаны айманаллар этэ холобур ити валентин распутин виктор отстапьев василий белов василий шукшин владимир соловукин ити уруйааччылар ол иһин айдаараллар этэ били нуучча омугун төрүт культуратары буолбака нуучча омугун менталитета уларыйда букатын атын омукка кубулуйда диэннэр этэ бу ол дэһин били община тутуллара уларыйда атомизация барар холура бия армия успалыыр эрдэхпиттэ ол атаһыттыбылсылы битэ кылларытын нууччалар дружная уоттар бэйэ-бэйэлэрин көмүскэспэттэр диэн өйдөбүл уонна армия тиийээттээҕинэ уна тута өйдүүгүн онтон билигин аны маскулиннас эр киһи туо диэн туо миэхэдэ өрүһүтэн эрэр курдук Холобур, биһи эдэрдахпытына войсковик хүүмэрдэмэх хамаандатын боксаҕа хүүмэрдэн хамаандата үксэ нууччалар буолаллар этэ. классическай тустууга хүүмэрдэмэх хамаанда үксэ нууччалар буолаллар этэ. билигин билигин буолла оннук буолбатах. единоборствоҕа

Билигин буоллаҕына ити охсууга быраабылата охсууларын билигин бааллар аҕыйахтар. Атын омуктарга холоотоххо холобурда Гыстаннар даҕаны, Чеченнар даҕаны дэриэбинэ дьон буолар, тиэхэрин дьон. Олорго холоотоххо кинилэр ахсааннара бачча үс отут мөлүйүөннээх омукка диэтэххэ олох аҕыйах. Онон ити маскулинность саҥа эр киһи тугар эмиэ охсор быһыылаахтыын. Таммы бэйэмин ханалахпын. Уонна ол көстөн турар. Биһи сааһырбыт дьонно тэҥнээн көрөммүт, аны билэбит. Тоҕо диэтэххэ, дьэ, бэл диэтэ бу Дьокуускайга ылан көрөм. Дьокуускайга аҕай акыллаахылы э, биэрмэ нуучча буолан кытта боочооттостоххуна аттым барыы ирэн кэлэллэр этэ. Оннук бэтэрээннэн бу өйдөбөй судургутук борсуйдук эттэххэ охсуһук оҕустарда билигин оннук суох билигин ити телевизорынан ютубунан көрдөххүнэ кэлии омуктар нууччалар тиэргэннэригэр хаһаайынны хаамаһайдьаллар ити эмиэ улахан охсуу диэх санаабын дьэ оттон хайдаҕын да иһин нуучча норуота Сэрииттэн буолбакка хаамыы улахан охсууну урбанизацияттан ылла дии саныыбын мин биир бэйэм дьону баҕар учуонайдар манна атын дьоннор социологтар баара атын толкуйдууллара буолуо онно гынан дьэ нуучча норуота тулуйда били урбанизацияны Ааста бэйэтэ куорат норуотугар кубулуйда, куоракка олохсуйбут урбанизированнай норуокка кубулуйда. Дьэ итиннэ хаамыы сүрүн кини туохтан тутуһан тулуйбутун тулуйда диир буоллахха мин санаабар кини нуучча тыла көмөлөстө киниэхэ. Нуучча омугун нуучча тыла, улуу нуучча норуотун тыла. Ити бэт библиях уруллаа дьар. Вначале было слово. Тыл диэн тугуй бу информация дэн. Билигин былааны биһи үрдүкү технологиялыктан көрөбүт. Ону кытта тэҥнээн ко, э, ону сыары туттакына холобур киһи Тылынан билиҥҥи ити аныгы технологиялар тылланна эттэххинэ прошивката ол аата программнай обеспечениеҥ бэйэҥ тылгыттан тутулуктаах буолуо. Холобура төрөөбүт тылыҥ уларыйдаҕына эн тугуҥ прошивкаҥ уларыйар тугуҥ туох гына тылларый дии Менталитетыҥ уларыйар. Ол а менталитетыҥ уларыйдаҕына атын омук буолаҕын. Атын киһи буолаҕын, атын омук буолаҕын. Ол эбэтэр биһи буоллаҕына куоракка көһөн киирдибит даҕаны бастатан туран аан бастакынан тылбыт үтүөҕэ. Бу аҕай хылыйар мин көрдөхпүнэ сүрдээх буомут да. Ол туһунан анал биэрии оҥоруохпун баҕарабын. бэйэм этэргэ бэйэм мутукпутта мыллаан дьэ бу бастатан туран тылбыт үтүө окунаммак куорат култуурата ата баҕар үөскүө оттон тылбыт бүтэр эбэтэр туох киһи билбэккэ буомурар дьылҕалаах тоҕо диэххэ биһи тылбыт Тыа хаһаайыстыбата эрэ үлэлиир, үлэлээбэт тыл өлөр. Биһи тылбыт тыа хаһаайыстыбата эрэ сүөһүгэ, бултааһыҥҥа, алтааһыҥҥа, балыктааһыҥҥа аналлаах. Онон дьэ бу куорат тылыгар туһата уох тыл буолар, онон үлэлээбэт тыл дьылҕатаны дьылҕата биллэр, ону өлөр тыллар, үлүктүйэр. Онно биир өҥө баар, урбанизацияны утарылаарга. тыа сирин сайыннарыы. Чэ ону киһи барыта билэр, ол мин билээхимсиим буолбатах. Тыа сирин сайыннатахха саха кэскиллээх буолуоҕа, оттон куоракка бүтүннүү көһөн киирдэхпинэ бу Дьокуускай баар-соҕох куораппыт тула, Дьокуускай агломерациятын тула ол муһуннахпытынаттан эстэр буоллахпыт. Ону киһи барыта билэр. Так, эптэ мин баарыбаанна этим. Тыа иһэрин айаннарыыга маннык түһүмэхтэнэн барар буоллахына, буоллахха аан бастаанча улахан ытыктыыр киһибит Михаил Николаев аҕана холкуостара иһии барбыта. Тыа дьоно туох да умунуһуох баарыбаанна этиэххэ наада, атах балай хааман хаалбыта. Ол дьэ паайдарга ылыммыт дьонтон туруктаах дьоннор сүбэлэрин иттэн, онон айахтан аһаан былыргылыы натуральнай хаһаайыстыбатын төннүбүттэрэ. Онтон дьэ ыксааннар манна хатана уһуктуннар дьон правительствотын үүттэ туттарын онон хаччы Түөхпүттэн алта да бужаҥ улахан идээн эбэт бу туох да хамнаһа буох, ол аата пенсията буох хааман хаалбыттар дьоннор. Онтон да ол политика буолбута. Сис хаһаайыстыбалары хайыннарыахха тыа дьоно тыа дьоно бу сис хаһаайыстыба тула үлэлээн-хамнаан онтон аһаан олоруохтаахтар диэн. Аха дьоно дьомону кытта улаанна көмөлөспөтөхтөрө диэххэ дылы. Тоҕо диэтэххэ аха дьоно былыр былыргаттан Манчаарыны Манчаары туһунан ырыа-тойук айан кэлбит дьоннор ити сэбиэскэй былаат ыраһаҕына Манчаарыны өрө туппуттара диэн хымыйа Былыр-былыргаттан ырыатык кигирбит киһи Манчаары ол иһин күлүмнүүр. Кини ол ырыа норуот тугар сэһэнигэр ырыатыгар-туйугар олоҕуран бастакы били пьесаны хоруйдаата Манчаары диэн. Ол Манчаары сэһэнэ туохха атарый? социальной справедливости. Саха киһитэ худургутатаҕа бу билэр күүлүн балыгар мин тоҕо кинигэ хамначчы буола сылдьыахтаахпыный диэн ол кэриэтэ судаарыстыбаҕа үлэлиэм, ол кэриэтэ атын омукка үлэлиэм диэн тоҕо диэххэ мин кимиэхэ хамначчыты сылдьарбын билбэтэх мурдук диэн Ол менталитет оннук. Оттон буолан дьэ иккис түһүмэх Вячеслав Пустуровкалар. Кини буоллаана дьэ тыа иһин хайыннарытынан басыгынан эппитэ. Тыа хаһаайыстыбатын хайыннарыы программатын кини уларытан тыа сирин кэлим сайыннары комплекснай «Развитие села» демпраманы бастакына ылыммыта. Хата били ким барыта билэр, ол аана ол тыа сирин пырааматыгар элбэх аччыгы үлэлэр буолбута. Балайда онтон кэлин эми кыччаабыта ол. Билигин бырыһыанын умна кэбиспиппин, бюджеттин төһө бырыһыанын Ол гынан бастаан тыа сирин кэлим сайыннарыы туһунан Вячеслав Штыров туруорсубута уонна ону олоххо киллэрэ сатаабыта. Такини чиновник үйэтэ уопсанынан кылгас. Онон ол эппэтэҕэ то бастаан туохтаабытын баара баарына этиэх санаа Бастаан туохтаах киһи тыаһын кэлим хайынарытыына эппикий онуоха онно даҕатыныттаха бэл аха сүөһүтүн быыһаабыккыы кини буолар эбит тоҕо диэххэ ол кэмҥэ саха сүөһүтэ саха боруудата бүтүннүү эстибит кэмэ ол эбээн бытынтыгар хаалан турар онно биир кыттыгас хаһаайыстыбаҕа Баар оронно аҕыйах хатыры төһө эрэ түөһэ хаалбыта эстээри ыксаан президеҥҥа тахалларбыт. Ону онно кини ГУП судаарыстыбаннай тэрилтэ тэрийбитэ. Ол тугу саха боруодатын ииттэр тэрилтэ онтон сылтаан дьэ өрүһүнэн билиин дьэ онон маан тарҕанан билиин сүөһүлээхпит диэн игди буола сылдьабыт дьэ онтон мылааны егор борисов егор борисов кэмигэр ата кини дьиҥнээх хакка киһитэ буоларын көрдөрбүтэ саха киһитэ диэнтэн алаас патриота буолла. Онон Чурапчыны хайыннарбытын мин туох да диэбэппин. Үчүгэй буолла. Онтон дьэ билигин Айсен Николаевтугар олоробут. Баһылыктыыр кэмигэр кини улахан үөрэхтээх, айдыылаах киһи диэн Буоларым быһыытынан билигин чэ креативная экономика аныгы технологиялар диэн ол улаайыннар атыырбыт туох да куһаҕана ол гынан баран киһи барыта программистбылар кыаҕа суох Онно саамай бэлиэ түгэнинэн билиим манна этиэхпин сөп холобура кэтэх сүөһүлээх дьоннор аны сүөһүлэрин ыабат буоллулар ыабат буоллулар итиэҥэ иһэллэр ньириэн курдук кыыл сүөл курдук буоланнар сүөһүбүт ити табаны иитиигэ үөскээбит майгы урут дьиэ табатын кытта табаатта бииргэ Кыһа дьыла бииргэ оҕолоро онно табалар быыстара сылдьаллар таба табаны эмэн улааталлар кырдьык оттон билигин туох билиҥҥи дьиэ табатын диэн кыыл табаттан уратыта диэн тугуй Ол кыыл таба үөрэ кэлэн илдьэ бара илигинэн эрэ уратылаах. Эмиэ оннук туох курдук үүрэ сылдьан ыраахтан үүрэн тугунан ити бурааннарынан снегоходтарынан ыраанан күөн сылдьаллар иитэллэр. Ол былыргылыы маннык табаны кытта булкуһа дьон ииппэппит диэн миэхэ табаһыттар бээнэрэ этэллэр. Онон умнугу өһөргү таһытыыр дьоннор бааллар. дьиэ табатын киһиэхэ түннэра түннэрэр ыралаах дьоннор табааттар бааллар оннук ол кэскиллээх туох бэт буолуота оннук буолара буоллар дьэ бу биһи аны ынахпытын оннуккунан арабытыт кыыл оҥорон арабыт

Так, онно дьэ ылгыныммын былааннар бааллар диэн буолла. Холобура мааҕа хамныаҕа хаҥаласка роботизированнай хотон тутуллуо дииллэр. Европа боруодатын, ол аата Галштинскай диэн боруоданы атыылаан аҕалыахпыт диэбиттэрэ. Ол Төгүрүк кылыба хотонтон тахсыбакка хотоҥҥо турар сүөһүлэр дьээбэтэ диэн ити ону-маны ааҕан көрөр буоллахха Галштинская борода Европаҕа туох да үүтү биэрэр, онтон Уралтан бүттэх туга били барыһы биэрэрэ биэрэрэ улахан туһата суох диэн сахалыы эттэххэ Тоҕо диэтэххэ, тымныыны иһин уонна аһылыгын иһин наһаа аһылыгар иһин тымныыны наһаа биллэр уонна аһылыгар наһаа кыппырыыс боруода диэн ааттыыллар. нууччалар уруйалларын аахтахха ол гынан маанча манна ол баҕар билэн атыылаһаллар буолуо билбэппин аны үчүгэй да куһаҕан да диир кыаамуах манна аработизированно хотонно диэҥҥэ болҕомтоотун Уруһаата. Мин эппитим уоту нууччалары урбанизацияҕа тардаллары куораттарга көһөрөллөрө бастаан тракторизация диэн барбыта аата. Ол аата үлэһит илиини босхолооһун. Билигин аны биһиэхэ тыа эрэ роботизация диэн баранар. Холобур, хотоннору роботизациялааһын, онно элбэх үлэһит наадатыбак, холобура, үлэһити роботтанна холбуй диэн буоллаҕа да, ол аата. Тамеха кылыа дүүрбүнэн. Баара атын буолла. Онон буоллаҕына, ол роботизация бардаҕына, ону кытта тэҥҥэ сирбитин былдьаһан барыахтаахпыт. Били чааһынай национализацияламмыт сири кэтэх бас билиигэ биэрбэккэ, бааһынайдыгы биэрбэккэ холкуостуга биэрии курдук оннук. А то билигин барыта все старое хорошо забытое Э, все новое, хорошо забытое старое дииллэр бата. Онну курдук история иһин биир маннык күлэ-күлэ эргиэн барар маннык күлэ-күлэ. Онтон олча битин буджактары да бэбэппэс кылгылыт. Та диэхэ капитализм айылгатын быытынан анна биһини кыайар. Капитализм бийэ буохака эрэр билиҥҥитэ республикабыт вунаһакалар хайдах того чыыпчаап диэн олорбут диэн этэбин того диэтэххэ биһиэхэ былыргылыы билиҥҥитэ олорбут эбиэскэй былаас социализм тобоҕо баар буолаллар того диэтэххэ капитализм ырыынак сокуонунан ханнык даҕаны хотугу Ити сүүс киилээх, холобура, бэбиэлэги үрдээх ыарахан сыана атыылаһылыбыт, тэлээккэнэн төгүрү кылыба, уоттаан-күөстээн олоруу диэн бу хапытаал сокуоннарыгар рынок ирдэбилигэр ханан да эппиэттээбэт быһыыга. Онон буоллаҕына хапытаал айылҕатын быһыытынан дьону биитини барыбытын бу үчүгэй инфраструктуралаах улахан тиийитэ таһыыта суох иһиргэ биир дьаһамыр иһиргэ мунньар айылҕалаах айылҕата киһинэн нука холобур аляска даҕаны канада даҕаны ити иһир баайаҥкы сур улахан туундараларга хайаларга тайҕаларга биирдэ биһиэнин курдук оннук дьон олорор туга суох нэһилиэктэрэ суохтар онно баахталар бэйэлэктэр бааллар бу рынок ирдэбиллэрэ эппиэттиир быһыыланнык диэниҥ курдук буолбатах бэйэҕит өйдүүргө буолабын хависка былаасыстаатын кытта бастакытынан бастатан туран көмүсчүттэр бөһүөлэктэрин эспиттэрэ ликвидация олохтоохторго Босхо дьиэ биэрэр сертификаты ханнар материкка эбэтэр бу Дьокуускайга биэрэр биэрэн тураннар көһөттөөбүттэрэ. Ол аата туота социальная разгрузка территорий диэн ол сир баайдаах сирдэри босхолооһун мэһэй таһай буолбаттарын курдук. Оннук дьэ айылҕатын быһыытынан син биир маннык быһыытını аха дьону-сэргэни куоракка Күһэйэн дуу, хайаан дуу маннык куорат условиетынан ымсыырдан даҕаны үлэни үлэ миэстэтинэн күһэйэнииннэн араастаан барытын көһөрөр киһини. Холобур аны туран били эмиэ кэмчилээһин диэн барыа эрэ сабыллаат капитал кэмчилээн ити доруобуйа харыстабылын оптимизацията барбытын умна илик буолуохтаах. Дьэ итинник аны били сотору оскуолалар республика аһалтатын дьаһала киириэхтэрин өп онно кэпсэтиилэр бараллар ол аата эмиэ оптимизация барара буолуо Чэ ити курдук дьаамыр ырыынагы олохтоотуурга дьулуһаартым капитализм уонна Дьокуускай агломерациятын тула Дьокуускайга кииннээн оннук дьаамыр үчүгэй инфраструктуралаах улахан эрэйэ суох ырыынагы олохтуур. Онтон дьэ ити оҕуруу дойдуларга баар агломерациялар тус танан мин Туора Пепе уонна этэргэлэ урбанизированнай уже куорат олохтооҕо буолбут нууччалар олороллор буолла. Оттон биһиэхэ онно хоботто фабрикалар бааллар кинилэргэ. Оттон биһиэхэ биһиэхэ туох табах. Ол аата биһигин тоомунньаллары манна көннөрү потребитель ырыынагынан тэрийэрдэр буолан тахар Дьэ, тоҕо гынама биһи утарсахпытын наада. Итиннэ буоллаҕына дьэ ити онно бастатан туран республика аһалтата утарсыахтаахта дьиҥинэн. Тоҕо диэтэххэ логика быһыытынан глобализация кыра омуктарга иһэриэхтээх. буоллаҕына урбанизация глобализация сорҕото буоллаҕына биһиги уһударствобыт биһи республикабыт Россия республикабыт Россия конституциятыгар государство да ылыллар ол уһударствобыт Биһигини көмүскүөхтээх. Судаарыстыба биир ээн ылла, бэйэтин гражданнарын көмүскүүр уонна атын атын аналлаах. Оннук буолбатах буоллаҕына, биһиги судаарыстыба буолбатах, онтон правительство ханна эрэ чобууллан Америка биир ханна эрэ штатын правительствота буолан таха глобализатордар хорзахтан толороччу Итиннэ алларыттан тахсар ол көмүскэниэ алларыттан тахсыбыт паскачин парадигматын өйдөбүлү үөскээтэн парадигма диэн даатта билэр буолатаах бу элбэх концепция холбоһуга эбэтэр буоллаҕына өй-санаа халыыба диэн өй-санаа халыыба ача быһата киһи менталитета үөһэ анаата мировоззрениета аан дойдуну анаарыыта онтон халыыбын ааттыыллар парадигма онтон уоллаана элбэх концепция үлэлээн оннук киһини үөскэтэн таһаарар дьоно бастатан туран туох наада кини Ол парадигманы олоххо киллэрэ туох бастаан материальнай өттүн көрөххө наада. Тирэнэр туохха тирэниэхтаахпытый биһиги ону баһарахтаахпыт. Бастатан туран кини этэр ити судургутук дьоннор баһааҕыттан кэпсээтилэр подскажи но Хаччыны бардым дьоҥҥо иллэрэҥээхэххэ диир иһин оннук соскучуммутун ыраатыыбын дииллэр оннук буолбатах кини этиитэ маннык тыа нэһилиэктэрин таһымынан олохтоох халайыныы органнарыгар Уорганнарын уорганнарыгар тыа сирин э тыа хаһаайыстыбатын сүрүннүүр боломуочуйалары биэриэххэ наада. Биһиги оннук боломуочуйалар уһуктар олохтоох халаанныгар. Улуустар таһымнарынан боломуочуйалары биэрдибит диэн буолбутаҕына ол туохтан? Дьэ быһата куонкурустары ыытар курдук. Хаччыны дьаһайбаттар, куонкурустары ыыталлар, оттон хаччы Министерствоттан оо конкурсу кыайбыт хаһаайыстаба быһа барар. Ол боломуочуй да дьиҥинэн эттэххэ. Онтон мылаа тыа хаһаайыстыбатын тыа нэһилиэктэрин баһылыктара органнар депутаттара тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанар боломуочуйалара уһук. Бу халымаарга быыһыат да. Олохтоох нэһилиэктэр Олохтоох халайыныы бу тыа дьонугар, тыа нэһилиэгэр, тыа хаһаайыстыбата ол нэһилиэккэ хайдах хайдахтаан кинилэртэн ордук ким билиэҕэй? Кинилэр билэллэр буоллаҕа. Онон буоллаҕына ол харчы түстэҕинэ дьэ Москвичино этэринэн быйыл холобура тыа хаһаайыстыбата сайдыытыгар уон аҕыс миллиард үп көрүллүбүт буолла, онтон аҥаарын, муҥ хаатар аҥаарын нэһилиэктэринэн биллэриэххэ наада. Ил Түмэн ол тыырыы бэрээдэгин олохтуохтаах, онон хаччыны ол муҥаатар аҥаарын үллэрдэххэ, бу дьоннор тыа хаһаайыстыбатын бэйэлэрин нэһилиэктэрэ хайдах айаннара тугун кинилэртэн ордук билэр киһи суох. Ол бүтүн нэһилиэк көрөн олордоҕуна кэлтэйэ кэппиэкин туора хаамтарахтара уһа. Баскачин парадигматын ити бастакы хардыыта оннук. Дьэ оччоҕуна ол дьон нэһилиэк дьонноро үптээх-харчылаах, нэһилиэк туохтаах кэм тирэхтээх буолла, онтон-мантан туоһа ону дьаһайар кыахтаах буолла, биирдэ атын концепциялар төрүт тылбыт, төрүт итэҕэлбит, культурабыт хайдаларын, хайдар концепциялары дьэ үлэлээн барахтаата тыа иһигэр. Тыа иһин хайдыыта онтон аһыллыата. Дьэ итинник дьэ маны маннык диэн баар тыа тыа хаһаайыстыбатын министерствота чөһүйбэччэл буолан мин билэрбинэн тыа өрүһүгэр табаарынай бородууксуйаны оҥоротууттан бөдөҥ хаһаайыстыбаны тэрийиэххэ наада ол наадатыгар кооперацияны ыытыахха наада кооперативтары тэрийиэххэ диэн инньэ диэбитэ өйбөччөл буолла бу кооперативтар Кооперативтар тэрии кыалла илик. Ити билигин тэриллибит кооперативтар үгүстэрэ аһымыйа кооперативтар. Судаарыстыба көмөтүн ылары эрэ инниттэн тэриллибит кооперативтар. Оттон дьэ бу олохтоох дьаһалталарга тыа хаһаайыстыбатын боломуочуларын биэрбиттэрэ буоллар, бу кооперативтары кинилэр былырыыҥҥа тэриллибит буолаллар. Ыларыа, мин инньэ диэхинэбин Онтон ылаан дьэ урут этэллэр этэ ол тыа иһигэр о хаччыны дьаһайары кыахтаах өйдөөх оннук таһымнаах дьоннор уохта диэн энииллэр да билиин оннук энииллэр ээ ол кинилэри хаччы биэрдэххинэ ол таах онно-манна таҥаайыахтара диэх курдук аҥарыт дьоннор бааллар э ол дьон эн иитэн оччотооҕу Дьэ мин эп ити подскочим парадигматын уонна урбанизация тууна иһин ханааларым итинник өссө даҕаны этэрим үчүгэйдик оҥостон олорон толкуйдаатахха иһим баар курдук ону кэлин даҕаны кэпсиэҕим эйэ болҕомтоҕо таһаарыам онтон маны манныгы этээр гынабын Дьэ билигин Ил Түгэҥҥэ ити тыа хаһаайыстыбатын боломуочуларын, тыа нэһилиэктэрин дьаһалталара биэрэр тылынан туруорса биир депутат баар Владимир Поскачин уонна ХОК курдук. Ол иһин эһиги бука бука диэн бэйэҕит бары депутаттаах дьоҥҥут депутаттаргытыгар накааччы иһэриэххитин наада. Бу ийэҕэ тыа дьонугар тыа хаһаайыстыбатын бэйэбит төрүт дьарыкпытынан дьарыктанар кыаҕа аҕалыҥ, ол наадатыгар биһи олохтоох халайыныы, олохтоох дьон олохтоох буолаата. Олохтоох халайыныы дьаһалыгар тыа хаһаайыстыбатын дьарыктанар боломуочулары биэриҥдэр. Үбүнэн көрүллэр үбүнэн хааччыйан турар. Дьэ ити курдук. Уонна туга элбээки аллабасыкалыы олоруохпунуй? Сахалар удьуорбут уһаатын диэн тураммын болҕойон сибикитэ махталбын биллэрим.